En 2016, l'Universitat Occitana d'Estiu se passèt a Nîmes. Organizado per la Marpoc, en partenariat amb el IEO e lo CIRDOC, agué per tèma D'un temps à un autre. Aculhigué de conferéncia e d'espectacle e fugué un liòc de reflexion e de recèrca riquís. Radio Lengadòc hè representa e tornarà difusir li conferéncia tot lo long de l'annada.

Pense qu'ai vist, ai ausit lo Robert Laffont meme lo premier còp e pense qu'èra la segonda o tresenca annada que se tornié faire. Coma se passava pas gran causa en Arles, qu'i ave que la fèsta dau costume, aquò aquò m'agrada tanben, me per la lenga se passava pas ren. E donc sieu venguda a passar lo ròse e sieu venguda a amar pauc perque èra fòrça dinamique e modèrne. Ai començat d'èstre dins la De la Cola, sieu vengut de Auceà e ara fa a peu pres 20 ans que vene Auceà e l'UCA se la l'universitat se prepara tres lo mes de setembre, lo mes de setembre en fa fasèm lo bilans e se re se s'acampan un còp lo mes.

per aquel prèmi que me fa grand plaser e tanben lo professor d'occitan e parís que dempuèi d'annada me m'apren l'occitan e que me fa sortir l'occitan qu'avió de mica e que me donèt l'enveja de parlar de la lengua nòstra, d'escriure de la lengua nòstra. Mai nèstas mas un piè e de nòu per l'Asia. Èm sei contenta de participar per faire viure la lenga e ai escrit aquò sus l'Asia perque dins las annadas 70 èra ensenhaire e i aviá una radiovision que disié l'Asia un animau en via de disparicion. Lo prèmi de la trobairís Justina Lecran. Premier prèmi.

Lo son pus mistèrie pas. Donc sián a tres a trabalhar per que la lenga contunhèsse d'èster viva e que cadar au mens quauqui, tout le monde pòu s'assajar a escriure e d'una escritura se tròbe sa persona e tanben sa lenga. Rosquei totei e ara lo tot es lisat.
conferéncia nombrosa com aquelo de l'etnolog Josian Hubau. Vau parlar sus un plan de leisicografia per de que la tòc es d'explicar lo perqué de mon diccionari scientific. Donc es acabat despuei doas annada sieu de formacion scientifica ieu fagueri matematica, fisica, quimia. E n'aviá un mond gonfle de veire, d'un costat, l'occitan redusir eternament a sa literatura, çò qu'es una pròva, coma dire, de flaquesa de l'occitanisme en generau, qu'es incapable de produsir d'obratge scientific en quin domène que siegue. I a ren en ornitologia, entomologia, pedologia, coma dire, meteorologia, i a un pauc d'istòria segur, mai es eternament la literatura. E d'un autre biais, enfuronat per lo discors deis anti-lengue regionale que son critèri es son pas de lengue, bòrque pòdon pas dire lei sciéncie. Vos fau saupre qu'es un argument que nos es sortit de long. Donc, avieu dins l'idèia de contracarar aquests dos drachs que me desagradavan, essent que sieu de formacion scientifica. Malurosament a l'universitat s'apren jamai d'onte venon lei scientifics. Donc, foguèri un oiride evidentament de scienci, mai neutre. A la francesa, eh? Sabèm francés. Alors, faut pas renegar que nòstre sabèm sièm estat francés, mai som tanben occitan. Me pensi tanben qu'un vernís culturau scientific es indispensable a la comunautat occitane, per li mostrar autre causa que la literatura e per li donar un subjècte de mai de fierta dins lo sens culturau saupre donte siam e per ne'n faire un argument coma foguèt polidament demonstrat dins l'intervencion precedenta. Me pensi que lo culturau scientific pòt èstre un vector tanben d'espandiment e d'atirança per lo torism intelligent. Començam per un que m'es particularament car, Bòrg qu'es un marsilhés, donc es Pitheas, Pitheos en occitan, mes es eidat men 307 abans Jésus-Christ, donc astronòme, viatjaire, e que li deven dos causes màger, lo calcul de l'obliqui. quittat de la tèrra e subretot la latitud que fa que Marsilha es la primièra vila au monde determinada per sa latitud. Totjorn dins lo domèni de l'astronomia i a que una vertadièra escòla provençala d'astronomia e avètz aicí Nicolau Fabri de Peirès que vètz aicí ath data, nascut dins un pichon pichon vilatjon, donc on se devié parlar es. exclusivament occitan, a pas empachar aqueste vilatjon de donar neissença a un sapent de trilha, hein, per contrecarar la Bac Gregòri que volié que la cultura e l'intelligent se siègue dins lei vila e en francés. Son companh Pèire Gassendi que seguís aprèp. Se m'engani pas, vaquí qu'es d'acostar de Digne, Chantercier, qu'estudiè donc lo passatge de Mercure sus lo Soleu e que faguè amb son companh Micolai de Peresc la primièra carta de la Luna, amb l'ajut d'un pintre, evidentament, en montant a cima de Ventoux. Donc aquí tanben un fach culturau que podem n'èstre fièr sens èstre nacionaliste riborsier. Vesètz lo ligam fòu renosat tot aquò, i a pas un domeni, la sciéncia per lei scientific es fòu. Nos fòu tornar trobar l'èime dau sègle xix, es a dire que tot es ligat. E vesètz qu'èr matematician idrolician aquí. E me pensi que leis occitans an interès de tornar foncionar coma aquò, de pas aver de domèni, e ne'n voli pas sieu pas scientifica. E lei ausi, eh! Pò! M'interèssa pas, soi pas scientifica. Tant, lei se met explicar e lei se mete parlar. Te va pas rosegar la cervèla, eh! Aquí.
Podrètz escotar la conferéncia entièra sus lo site de Josian Hubau se volètz. E vaquí de moment lo concerbalèti de la darrièra serada, emé lo grop Garric!

L'UOE es tanben un talhier de libre, de temps de rescontre, d'escambi e de discutida, d'espectacle cada ser, un temps fòrt de la vida occitana organizat cada an per la Marpòc.

La lectura dei tèxts de Frem que me foguèron totjorn escondus. Descubriguèri ansin de tèxts extraordinaris de Marcel Drutel, de Farfantèl, Louise Paulin, Caleillon e que degun me'n parlèt jamai. E donc foguèt vertadièrament un estrambòrd de veire la qualitat d'aqueste tèxte.